Gepleşigimiziň hemaýatkäri ýokary hilli Markow kofesi. Gepleşigi meşhur Ada Production studiýasy ýazgy edýär. Gepleşigiň bu günki myhmanlary Ataýewler. Doganlar Ataýewler däl, kärdeşler Ataýewler. Meşhur aýdymçylarymyz Mekan Ataýew, Gurbaş Ataýew hem-de olaryň kömekçisi hökmünde ýene bir meşhur aýdymçymyz bar, Myrat Nurmyradow. Garşylalyň! Salam. Waleýkim assalam Mekanjan, Myratjan. Gurbaçjan geldiňizmi? Tüweleme. Şu Ataýewleriň başyny jemlemek kyn boldy. Ýyldyzlaryň zehin bäsleşiginde-de. Ýene bir kiçi kömekçimiz bar, Abdyljelal. Gel. Hany? Ene. Tüweleme. Hawa. Abdyljelal. Şeýlemi? Hawa, ony alyp şunda. Onda aşgabatly gepleşigimiziň nobatdaky sanyna hoş geldiňiz. Mekan, Gurbaç, Myrat, Abdyljelal, bu näme bişirýäs?

Çorba diýen. Palaw bişirelmi? Palaw. Şeýlemi? Bolýa onuň. Manada. Anana bolýa myhmanlaň diýeninden çykmaly, eee, jüýjeli çorba hemem kädiň içine. Başlaňam ir, Ha. çermä berje onda men. Indi eee, azyk önümlerimizi Marko kofesi taýynlap goýdy. Häzir ony bir bölekleşdireris, hem bir döredijilik hakynda gürrüň ederis. Oň üçin hem ýörite niýetlenen ýere geçäýeliň. Hawa, ýör onda. Ýörüň onda. Ine, hormatly myhmanlar, jüýjeli çorbamyza gerekli azyk önümleri taýýar. Iki sany jüýje, bitin, ýeralma, pomidor, sogan, balgar burçy. Özümiz arassalamyzy aýt, ýöne sýomkada görkezemok. Ýok, özüň arassalaňok. Marko köfesiniň işgärleri arassalap çykyberdiler. Dogry bolýar. Hawa, näme etmeli indi? Aýa, bismillah, başlaň. Boldan da. Han sen sparsdan. Hala haydi gör şey. Bilgen sine diyorsun maçına. Başlalyň onda. Häzir cücäni bir dograp, hmm. ilki biraz cücäni duza yatyraly, az duz bereli. Aha. Ondan biraz duzunu alyança, oňa çenli, böyle, yer alma var, hava soğan var.

Şu wagt albom işläp otyrys. Täze. Mhm. Halk aýdym albomy, ikinji albom. Öň birinji albomy e, diňlediler diňleýjilerimiz. Sag bolsun hemmesi gowy gowy teswirler ýazdylar. Biz hem şu teswirlerden e, netije çykaryp ýene ikinjini e, biziň ikinji albom işlemäge höwes döretdiler. Aha, tuwalama. Ýöne birnäçe günden ikinji halk aýdym albom çykýan. Mergen. Mhm. Nesip edende. Kimiň aýdymlary bar onda? Halk ee, aýdymlary, halypalaryň aýdan aýdymlary da. Halypalaryň aýdymlary mhm. Atabaý halypanyň aýdymlary bar. Turum haýsy aýdymyny aýtdyň? Agamradyň halyp halypanyň aýdymlary bar. Ara hemme halypalaryň aýdymlaryndan bir 2-2 3-3 dön. Meselem Atabaý halypanyň haýsy aýdymyny aýtdyň? Geçen kalbomda Arabyň aýdyny aýtdym. Hawa. Ine bunda bir şu Goç ýigit bolýamy? Şon ýaly bir ýene bir iki sany aýdymlar bar. Gowy gowy görülýän, has gowy görülýän. Hawa. Atabaý halypaň hemme aýdymam gowy görülýär. Ýöne içinde has köpräk diňlenýän aýdymlar bar. Aha. Şon ýaly aýdymlaryndan bir iki sanyny işläp otyryp oglanlar bilen. Döwreme. Nesip bolsa Bir häzirki zaman aýdymlaram barmy? Hawa Klipler häzirki ýene zaman bir- aýdymlar aýratyn ol aýratyn albom edip Bir atýar. Mähri Pirgulyýewa Klip- bilen bir Hawa, aýdym işläpdiň. Hawa klip. Mähri bilen bir täze klip etdik nesip bolsa. Aha, Ne olam şu gün e, efire gider. Döwreme. Ýöne bunu göýtdi çykarmarkaňyz şu gün gidýär. Şeýlemi? An gurbaş sen gürrüň ber. Bu günler fitnes zala gatnaýaňmy öýdýän bir? Ýok, fitnes zala gatnam ýok. Ilki bilen orazalarymyz ähli musulman doganlarymyzyň kabul bolsun. Amin. Amin. Orazalygyňyz, berýän sadakalaryňyz Allaň deregesinde kabul bolsun. Amin. Näme fitnes zala gatnama oraza tutýan. Şeýlemi? Musulmana tutýan. Hawa. Ýöne tutýan. Mene mine ýaky. Diýşimiz ýaly, Meňki halk aýdymy ady söýgi temasyndaky täze albom taýyn on sany aýdym. Göräýin. Awtorsk aýdymlar. Aha. Onda Onam nesip bolsa ýerleşdirmede ýetireris internet ulgamy bilen. Göräýin. Internetiň üsti bilen täze türkmen howa teleýaýlymynda täze şekilli aýdymy taýyn. Mhm. Nesip edende. Onam halk köpçüligine ýetirjek nesip bolsa Allah berse. Galaberse-de şeýdip haýdap işläp ýör, näme? Ha, tuweleme. Oňaýan. Myrat Nurmyradow. Myrat şägirt. Ana aýt-da özüň barada. Şägirt? Hawa, şägirt. Sen şägirdiňmi? Hawa, Myrat. Arsy dämi seň şägirdiň? Arsy, aý bulaň baram şägirt-le bolýan. Soň

Öz özümden şäher tiplerim bolmasyn diýen. Abdul Celal. Ha. Sen kim aýdymlaryny aýdýaň? Näle aýdym aýdýaň? Koç ýigit Leýla. Tüweleme. Oo, betinden aýdýar Hani eken. Atawa halypaň aýdymlaryndan. Han sen aýdyp bersene. Aýdyp ber oğlum bak. Hawa. Bular dogry ýança sen aýdyp ber. Abdul Celal. Muhammediň ümmaty. Elja gylyň Sünneti Gondurum milleti Inni bollum goç ýigit Goç ýigide goç ýigit Synalardan geç ýigit Bagtym bolsam ylaýym Diliňlerden seç ýigit Aý berekella berekella Abdyljelal Abdyljelalem biziň bir gatnaşýan agalarymyzyň agtyjagy tüweleme özem aýdym saza uly höwes edýär. Indi görşüňiz ýalam, Ataga halypaň aýdymlarynam ýerine ýetirýär, nesip bolsa. Ulalansoň bilemok, bagşy bolarmy, bolmazmy, ýöne birden aýdyp başlaýla Mekan. Aha. Hawa, soňundan gaty görme. Halypa bolup ýetişer. Ha, sen eşitdiräýmäň o täze bagşyk ýaly. Şeýle. Näme diýýär? Sen köpräk işlemeli bor diýýär. Şeýlemi?

Futbolçy tuweleme. Futbolçy. Özi şu kiçiliginden howasy var şoň. Futbola ha? Hawa. Onuň biziň maşgalamyzda esasy biziň men kakamam maňa näme howasly bolsam şu taraba itilen men özi aýdym zala iterip berdim. Men oglumyň Aý käbir adam aýdýar näme üçin sen ogluň aýdymçy edeňok bagşy edeňok sen özüň aýdymçy bagşy. Hat ýa ol hudaý tarapyn bolmasa sen näçe itereňde de nemesi ýok bergen. Ha höwes bolmasa. Höwes bolmasa esasy daş ýaryp duran höwes gerek de zehin hem gerek. Onuň on şu höwesi zehini top oýnamak. Tüweleme. Onuň şol top oýnaýa tüweleme ähli E, Ýurtlara aýlanyp ber tüweleme. Tüweleme. Hormatly arkadagymyz sporda gowy seredýär ony. Tüweleme. Her ýurtlara gidip ýeňiji bolup gelýärler. Biz hem guwanýas şoňa. Tüweleme. Bergen zat. Hawa, ýa oňarýaňyz. Edip bolsa bir ýurdumyzyň halkara sport abraýyny belende göterýän sportçy bolup ýetişsin. Hawa, sag boluň.

Köpräk köp düşmez ýaly bir ýeri. Şeýlemi? Ha. Azjyk bir neme de eller bilen bir Beýle beýle işte bitiren bu. Hani elini açyp açyp goýsana. Ha, o. Bu neme? Duzlasana köpekçi. Hem şeýt, gowy şeýt duzlanýar. Ha. Aha. Ha, o şeýtsene.

Ýurduňyza, ýurduňyzyň gözel künjeklerine. gözel künjeklerine barýan. Ine şu gün 7-nji maýmy? Ertir nesip bolsa 8-nji maý güni Daşogza barýan. Hawa, habarym bar Daşogza. 360-a, onsoň Aşyk Aýdyňa, gara Daşoguz welaýatynda ýerleşýän bir taryhy, medeni bir keramatly ýerlerimize aýlanmakçy. Hawa, ýörite tomaşaçylaryň haýyşy boýunça şol mukaddes ýerler hakynda bir wideo taýýarlamakçy.

Haçjagazy oklaýarlar ýa puljagazy oklaýarlar şo gyzykdyrmak üçin. Indi biz pul oklamyzok. Näme üçin? Pul oklasaň puly alarlar-da, puly tapdyk diýip jaň etmezler. Onsoň biz tomaşaçylara ýetirip bilmeris, ine pylany tapypdyr diýip. Hat oklaýas, ine hatdaky telefon belgä jaň edýär, ine tapdyk diýip. Onuň suratyny ugradýar, hakykatdan hem şo bolsa, onsoň hemaýatkärimiz şoň diýen telefon belgisine, Altyn asyr belgisine pul baýragyny geçirýär. Pesinden bäş ýüz manat pul baýragy bar. Şoň üçin indi. Eýýäm Türkmenhowaýollaryna baryp, petek alýan a plan ýere gitmek üçin. Nirä bar syýahat? Eýýäm onda ýaýra, plan ýerde, plan ýerde eýýäm adamlar taýyn. Şo çüýjäni tapmak üçin diýende. Hawa, indi munam dograduk. Pomidordan ýene birini dograýyn. Pomidordan ýene birini dogra, siz sogan dograň, sogan. Hany göreýin ony. Hany gör ony. Aha.

Mekan Myrat Mergen agadyr oň. Hä Mekan ata ýurduň hemme ýerinde tanalýan gam aýdyp gomparyp berme tanalmaýan ýeriňem bar diýýän. Indi soganam dogladyk. Oho. Hep ýüzüne birazjyk zeýtun ýagyndan guýaýaly, dogry dämi? Öyle. Şuňamy? Hawa. Tagam bolýar. Tagam gowy bolýar. Şöni guýsak gowy bolar aýdýan. Agzaçara Agz açaran näçe şu ýokumly e, iýmitleri ýeseň şonça gowy da. Ony eliňiz bilen bir garyşdyryň. Mhm. Indi balgar bojundan hem. Bunu iki tane doğru abi. Hawa. Onsoň sarymsak hem näme deli? Sarymsak hem Sarımsak koşsan tagamlı olur. Hawa. Dograp goşulmaýar şeýle bitinini atar. Bitinini atar onu.

Eý galyberse-de eýleki aýdymlarymyzam erbetde, ýöne her kimiň öz ýüregine ýakyn aýdymy bolýar-da. Maşgalaňda aýdym-saza höwes edýän barmy indi? Aýdym-saza kakam höwesli. Kakam höwes edýär. Şu ýolam öz kakam diňletdi. Segiberip, hawa.

Onda şol bar rak gördüm men. Hawa ben original tordan gurban edýän. Hawa. Ol ýakynda tordan. Original da näme? Dawleniýa barlaýar. Şondan soň bar lak gördüm ýogsam kelle agyr bolsa ýa kos içseň gala bolsa beter galdyr beter edäýjek ýaly la o saldyryp da. Saldyryp. Hawa. Esasam o

Şowly bolsun. Hawa, şowly bolsun Alyp. Ha şoň ýaly görýäňmi? Kärdeşler bilen bile iş etseňiz, duet etseňiz has gowy görülýär. Hawa. Indi diňe hökman oglan gyz däl-de duet. Oglan oglan. Oglan oglan edip bermeli-de duet. Saz biraz gowulaşansyn. Hawa. Dor suwuny guýarsa, gaýnaýança meň bişirjek naharymdan demizek. Indi galan suwunam guýalyň. Hawa, goşup bilen. Gadan bir ýartylaly, dogry dälmi? Indi galan suwuny guýaly, gapagyny ýapaly, gaýnaýança. Onsoň ýerinden biz kofeje atjak kädimiziň içini taýýarlaýarys. Dogry dälmi? Arasynda men size Marko kofejiniň tanyşdyryşyna geçjek nädip? Bolýa? Bolýa. Mähriban tomaşaçylar, indi Howur peje saljak kädimiziň içine atjak zatlarymyzy öňünden taýynlamaly. Ýörite öwelen et, özem marinadlanan öwelen et, duzy, burjy, sogany, ähmiýeti bar içinde. Saçda gowulmaşlaýas, taýynlaýas. Ondan soň kädiň içine. Kädi nähili kädiden gowy bolýar?

Ýag guýduk. Hawa, ýagdan hem guýduk. Guýduk. Indi. Al. Öwelen etini atýar. Janym süýji zatla bolýan o. Ana, eren al. Aha. Şey diýem. Gel o baş aşpez. Marinatlanan owoda näçe wagt? Marinatlanan owo. Marinow kesseň o etiň özem göm bişer ýene kene. Bişen, çala bişen et öýdýän o. Ha, o ö bişen ýan bar, özi şu marinow edýän ha. Özi göni nemede ýa mu? Bişer ýa.

Kartoşka, ýeralmamyz bar, kartoşka diýýär ýöne biz oba ýerinde ulanamyz soň. Senem oba-la ýöne. Obaly ol indi men-ä türkmençe gepleýän ýeralma diýýän. Ha, ýeralma. Ýeralmanyň nämesi? Nämesi? Saur mändi, labyrator.

Ondan neme edýär? Agzyny ýapyp bar ha. Sraz gowurmuşa. Gürleşer, ondan mundan. Gümür-ýamyr edýänçägem gowy. Neme edýär? Gowurlar. Gowurulýar.

Indi hormatly myhmanlar men sizi Markow kofesiniň ajaýyp tagamly kofeleri bilen tanyş edeýin. Markowyň adyna bilýäňiz öň instagramda internetde tomaşaçylara aýtdym. Ine şu golaýda Köpetdagyň bir böleginde Markow diýip bir dag bar. Mar ýylan diýmek, kow diýibem dag diýmek. Ýylanly dag. Şoň ady ýylanly dag diýmegi aňladýar Markow. Üns berseňiz şu Suratçagaz bardyr. Ýylanyň gowunyň suratçy Markow. Markow kofesi dünýäň iň saýlama kofe däneleri biziň ýurdumyza getirilýär. Markow kofesinde şu ýerde dürli derejede gowurylýar. Bu ýerde ine görnüşiňiz ýaly 8 görnüşli däneli kofeler bar. Bir-birinden tapawutly. Meselem ine şu El Diamante diýen tagamy almak üçin diňe bir görnüşli, bir sort kofe ulanylmaýar. Üç-dört sany sortly kofäň däneleri ulanylýar. Supreme, Klasika, Intensa, Trieste, Melange, Perfekto, Karuko, Karuso. Umuman, sekiz görnüşli däneli kofeler bar. Nä iki görün şeýdi ýa arabik bilen Robusta. Nä bu ýerde arabika bilen robusta, nä arabika robusta elli elli diýýär. Arabik umuman iki görnüşli kofe bolýar-da, dogry dälmi? Olam bolsa näli arabika hem robusta. Elli elli bolanda arabika sortundan hem robustadan hem elli elli ýarym ýarym garylan her haýsyndan bärde altmyş kyrk Umuman şu tagamy almak üçin şu sortlary garyşdyrmaly bolýar. Indi Markow kofesinde bir täzelik bar. Olam bolsa näme? Markow kofesi sowgat yglan edýär. Bir de üç kofeler bolýar, tri w adnom diýýärler. Onda hem şuň ýaly daşly däneli kofelerde, hemem ereme kofelerinde içinde Sowgat bar. Birnäçe gymmat baly sowgatlar bar. Açýaň, meselem, içinde ýazylgy, kody, hemem näme utuşyňyz. Batreýa. Hawa, hökman. Ony nesip bolsa näme, her kime-de bir döwletli ojagynda marka kösenejik utuş gazanmagy nesip etsin. Ine, ýene-de bir täzelik bolan bolsa, ine şu malawat, kapsula görnüşli kofeler bar. Muňam dört görnüşi öndürilýär. Men häzir size Kapsula görnüşli kofe demläp bereýin. Bu wagt agzymyz ýapyk, aglaçaryp içersiňiz, dogry dälmi? Dogry. Indi haýsy görnüşinden demläp bereýin, Mekan ataýew? Ýaşylydan bolmalymy? Ýaşyl bolmaly. Espresso. Espresso, hawa, espresso. Hemmedem espresso bular. Hawa, klasika, klasika çaý. Klasika çaýmy? Boldy. Sen futbol bolanda-da klasik, el klasikany görýäňmi? Hawa, hawa, el klasika. Bolýar. Özem şu mal howpsuzlygynyň önümlerini gara bazarlarda ýasatmazlyk üçin ýörite öz daşynda bir belgijikleri bar. Görşüňiz, digir-digirdir. Hem ýalpyllaýandyr. Şuny ýasap bolanok, hawa. Daşy, gaby ýasap bolmaz ýaly derejede, şundan ýokary derejede edilen-de. Indi häzir men size... Zawodskoý-da. zawod etdi. Kapsula görnüşli kofeden demläp bereýin. Ol öz apparady hä? Öýe ýöritene kofe enjamy bar. Kofe enjamy. Hawa, kofe enjamy bar. Markow. Ine şuň ýaly alýaň. Hawa. Içi näme şuň? Içi kofe. Kofe. Ine şu nämäli kofeň üwelen görnüşi. Hawa. Atdyk. Ýapdyk. Basdyk. Hä, gyl suwuny gaýnadýarmy ýöne? Suwuny gyzdyryp geçirýär. Hawa. Hawa. Ýene bir sorag. Şoň ýekeje sygýarmy şoň? Ýaňky atdyň-a? Hawa, bir birdir. Hawa. Ýeke-ýekeden. Ýeke-ýekeden, hawa. Ýeke-ýekeden. Hawa. Indi bu ýerde-de Dürli görnüşli kofeler ýasap bolýar. Ine bu ýazylgy ristretto diýä, espresso, lungo, amerikano, çorny kofe, kapuçino, latte, makiato diýä, garaz haýsy garaz kakten, kakten. Onda size kapuçino ýasap bereýin dogrudanmy? Kapuçino bolan näme kofe bolýar? Süýtli kofe. Süýtli bolýar. Bu enjamda hezil ne? Bu yerde Marko Daniel kofesini atýaň, içinde suwuň bar, süýdüňem bärden alýar. Indi kapuçino diýen ýerine basýaň, özi ýasaýar. Bir ýöne içseň bolýar-da. Kyn dälmi? Hawa, içibilseň bolýar. Marko kofesiniň öz kofe enjamlary bar. Şu enjamam Markowyňky. Ine, ilki süýdüni gyzdyryp. Awa. Guý ýa. Guýdy. Indi häzir kofesini guýar. Eý gaty gowy enjam. Indi kofem, kofem adam bedenine peýdasy hakynda gaty kän alymlar ýazdylar. Internet ulgamynda-da bar. Mähriban tomaşaçylar, Markow kofesini içiň, nepesiňizi durlaň, saglygyňyza serediň. Ine nesip bolsa häzir azaçar bolanda myhmanlarymyzyň bişiren tagamlarynyň gapdaly bilen Markow körfeziniň nesip bolsa içeris. Dogry dälmi? Onda bir kofe bilen tanyş bolduk, dogry dälmi? Sowgat bardanam aýtdym. Birde üç kofeleriň içinde, ereme kofeleriň içinde hemem şuň ýaly daşly däneli kofeleriň içinde Ýagny gabynyň iç tarapynda sowadyň ady ýazylgydyr. Nesibäňizi barlaň. Elmydama utuşly günler hemraňyz bolsun. Getir tüwimizi alýas. Tüwi kädiň içine tüwem atýas. Soňra ýakyp taýýarlaýan zatlarymyz bilen bilelikde. Indi şu tüwini näme etdik? Ýuwýas hä? Ýuwdyk. Ýuwup yzyndan hem fenna guradýas. Eşitdiňmi şony? Eşitmedim. Näme saçyň gurasy. Şony menem geň galdym da Mergen aga.

Bugy gurýan. Ha, bugy goýýan. Sen şuny biraz peseldeý. Peseldeýin, peseltseň näme etmez dos. Çalt gowumy? Ýok, çalt gowy bolmasa, ýa baryp bolanok. Gowy, gowy, hä gowy, hä. Sen şuny maňa ber. Ber ony. Şu gün öwrendim, şu gün diýýänim bar-a. Menem şonda bilip galdym ine ýaňky nemäni. Fen bilen ugradylyşyny bara. Hawa. An şeýle guraça goň wagt aljak. Wagt aljak, o şeýle de gurady baba bolar la ol. Aldy Celal ol seni öwrenýärmi? Goşgam bilýär ha ol. Aýdym aýdýar Aldy Celal. Ha, näme aýdym? Ana aýdym. Aýda oglum. Atabaý halypaň aýdymlaryndan aýdýar, ondan deň duş, deň duş aýdymçylarymyzdan aýdýar.

Diýseň tagamly. Naharlary bişirýän ködügini. Saňa-da işiňde üstünlik arzuw edýän Meren aga. Şu ýaman o aş aşhana gitmeşiňde. Diýseň kän kişi seredýär, görýär. O nemelere zada baramyzda. Görenlerin aýdýarlar-da. Gepleşigem gördük Meren agaň gepleşigini. Diýseň gowy bolup.

Ana men ýa birinji nahara taýyn. Näme birinji nahary? Şöýle birinji däm. Ne? Jüýjeli çorbamy şu? Wi, o däm ýa. Sen wa hiç zatdan habaryň ýok eden sen şu gün goýan YouTube-da goýan klibiň bilen maşaga öýden ha? Ýok, bu taýyn. Ine, ine mähriban tomaşaçylar, käde kädiň içine goýjak azyk önümleme taýýar. Ýaňy özüňiz göz ýetirensiňiz. Birinjiden-ä tuwy gowurdyk. Soň gaýnatdyk. Ýöne bärde-de öwelen etimiz bar. Kömelek bar. Kömelek bar, pomidor bar, balyk arwurjy bar, ýeralma bar. Indi ýörite şu kädiň hem Gurbaş, sen aýtdyň, öz kesilýän ýer jaýy bar diýdiňiz, dogrudanmy? Kesip goýduk. Hawa, kesip goýduk. Hawa. Indi şeýdip Kädiň içini arassaladyk. Hawa.

Hine, mena. Şuň gyzgynlyk derejesi bar-a. Ýüz segsen, iki ýüz gradus. Ýüz segsen, iki ýüz gradus. Ýigrimi bäş minut goýmaly. Ýigrimi bäş minut goýýas. Şoňa çenli indi içä bişen, dogry dälmi? Indi diňe kä düşmeliler, dogry dälmi? Indi ýigrimi bäş minutdan alaýmaly. Alaýyk, ýigrimi bäş minutdan hem az açar wagtymyz bolýar-da. Wagt berýär, hawa. Az açar alaýyk, ýetişdik. Onda jüýje çorbamyz-a bişdi. Hawa. Indi munuň bişirme wagt bar.

Mekan Ataýew, Gurbaş Ataýew, Myrat Nurmyradow hemem ýaş estrada aýdymçymyz Abdyl Jelal bize jüýjeli çorba bişirip berdiler. Mine howurpeçde-de kädimizem taýyn bolandyr. Onam saçak alybereris. Diňe aýdym-saz bilen meşgullanman.

Agzaçaly mesij edenden. Hormatly tomaşaçylar ine şeýlelik bilen hem gepleşikde meň iň gowy görýän köp garaşýan pursatym gelip ýetýär, myhmanlaň bişiren tagamlaryny dadyp görmek pursaty. Hany onda mesij edenden geçeliň ýörüň. Ine mähriban tomaşaçylar myhmanlarymyz meşhur aýdymçylar Gurbaş Ataýewiň, Mekan Ataýewiň, Myrat Nurmyradowyň hemem kömekçimiz Abdyljelal jigimiziň gollamagynda Jüýjeli çorba hemem näkädiň içine tüweleme tüwi tüweleme dakyp bir ajaýyp tagam taýýarladyk. Indi bir nesip edenden az açar wagta boldy. Agzymyzy açalyň. Suw bilen hurma bilen. Bismillah.

Tug alama. Aha, içim tuzi. Kädi, kädi özünden hem kırıp alay. Kädi özünden. Ha, ha. Şey, ara çara yokumlu önümleri yemek peydalı ya da. Kädi hasam. Ha, kädi hasam kellen işledi ya. Ha, ha. Şundan bir dağıtsan. Ulagyň kessegirini bilmersiň. Mähriban tomaşaçylar, Gurbaş Ataýewiň teklibi bilen bişirilen kädiden iýip göreli, oba, aý. Içi kömelekli. Içi kömelekli, dogralan etli, öwelen etli. Hany, bismillah. Mekan Ataýew. Şunuň bir baryny alyp görseňiz. Nädäýersiň hem. Gurbaş. Haw. Dur. Durmuşyň lezzetini nädeň görýäň sen? Haw. Gowran şondan aýrylyp. Tuwalama. Elleriňe güller ötsün. Haw, sag bol ham. Meni bir o meýdana da bir äkitseň gowy edip dur. Şibem bar. Hı? Gowy edip dur meýdana da bir saňa. Üýtgeşik naharlaryň birini bişirip bersen. Näme bişirip berjek? Aýny ony bar-a. Kirlenmeli, gowy, gowy gurup üýtgeşijek. Meýdanda tüýs. Sen halaýjak bir zadyň. Boldy. Kirleneýinmi? Boldy. Ne tomaşaçylar hem belli alyp galdy. Hawa. Ekip bolsa. Ne bular kädili nemämiz. Hawa. Oğlum. Şuna da et oğlum. Indi ol mümkün bolsa Marko kofesinden içelim. Hawa. Ýaňam belledik hormatly tomaşaçylar. Marko kofesi size ýakymly sowgatlar hödürleýär. Aha. O, birde üç görnüşli kofeler bolýar. Hem e, birde üç kofelerde hem şun ýaly bulgurly göçli kofelerde, e, ereme kofelerde, hemem däneli kofelerde şoň gabynyň iç ýüzünde sowgat ýazylgy. Özem gymmat bal sowgatlar bar. Her kimiň nesibesinde bolsa alar. Şularda da bolmaly. Geçip görüm. İçinden dolu çıkýan bu. İçinde şu satyjylar görüp bilmez ýaly upakovka diýýär, şu daşynyň Üç tarapynda goýulýar. He. Näme utukdygy ýazylýar-da. Näme utuş gazandygyň. Of, işdäň kesilmez bu. Ine, mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen hem aşgan atly gepleşigimiz tamam bolýar. Oraza aýynda eden doga-dilegleriňiz Tutan orazalaryňyz, okan namazlaryňyz, beren sadakalaryňyz, haýyr-yhsan işleriňiz Beýik Allanyň dergähinde kabul bolsun! Hemmäňiziň döwletli ojagyňyz abadan bolsun, mähriban watandaşlar! Gurbaş, Mekan, Myrat, size-de sungat äleminde uly üstünlik arzuw edýän! Janyňyz sag bolsun, hoş owazyňyz elmydama belentden ýaňlanyp dursun! Döwletli Diýarymyzda elmydama toýlar bolsun! Şol toýlarda-da siziň Ajaýyp aýdymlaryňyz ýaňlansyn. Sag boluň. Abdyl Jelal inimize-de köp sag bolsun aýdýas. Jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Ene-atasyna wepaly, gerçek goç ýigit bolup ýetişsin. Mähriban tomaşaçylar, bi gepleşik meniň YouTube kanalymda goýlar. YouTube kanalyma hökman goşulyň, Instagram sahypama goşulyň. Galyberse-de myhmanlaryňam Instagram sahypalaryna, YouTube kanallaryna goşulyň. Ada Production studiýasyna minnetdarlygym bildirýän. Gepleşigimiziň hemaýatkäri ýokary hilli Markow kofesi.